Сүзне сезнең дәсен ясәттән, әтиен йөздән, һәм менә шул туган авылыгыздан башлап китсәк әйбәт булыр иде.
Мин үзем инде Буа районы, Алар Тылымбай дигән авылда туганмын. Әтием минем э, сугыш инвалиды, сугыштан кайткан 44 елда. Аннан соң әни белән өйләнешәләр 46 елда. 46 елда абыем туа минем Рөстәм исемле. 48 нче елны апам туа, Мәдинә исемле, 50 нче елны мин туам, аннан соң минем сеңлем Наҗия исемле иде, ул 55 нче елы. Әти безнең 39 яшьле үлеп китте. Вот, әни безне үстерде. Лавы безнең шулай апенисит танып киткән иде, саман. Әтигез Миргасим абый. Миргасим.
Да, әнинең исеме Рыкия. Рыкия да. Рыкиямы, Рыкиямы?
Рыкия, дүрт кенә сүз.

Тылымбайда җиде классны, җиде класстан соң китә. Безнең рядомында авыл бар, Курин дигән авыл, урыс авылы. Шунда барып ун классны бетерә. Аннары китә Наманганга, анда ук керә юридический институтка. Апалар янына инде аның безнең әбинең сеңелләр, сеңелләр торган булган анда. Шулай дип сөйләде. Анда укыган бер елмы, ике елмы, хәтерләмим, аннан соң армиягә алалар. 39 нчы елдан бирле финский сугышта була, аннары безнең Волхов фронтында җараланып, 44 нчы елны кайта авылга. Ул бик нык яратадыр и фотография заниматься итәргә. Безнең нәсел, столерлар нәселе минем Минем бабай, прабаб, прадед, әти, әтинең берничә браты безнең авылда столярлар иде алар. Тәрәзәләр ясыйлар, ишекләр ясыйлар, өстәлләр ясыйлар, э, шкафлар ясыйлар шул, короче, безнең знаменитый шул столярлар нәрсәләр. Безнең әтинең чыланда верстагы бар иде, төрле-төрле инструментлар бар иде, шунда эшли иде, мин аның белән шулай кайнаша идем инде. Бабай белән алар икәү бик күп эшләделәр. Ә, минем бабай аннан соң инде әти үлгәннән соң мин бабай карамагында калдым инде, мин аңа ул вакытта җиде яши. Бабай мине бөтен нәрсәгә өйрәтте. Пич чыгарырга да, ә, ниләр белән эшләргә дә, шул агачлар белән эшләргә дә бөтен нәрсәне өйрәтте. Бабайның иң кечкенә энесе, ә иң кечкенә малае, сигезенче малай, Марат исемле. Әтинең энесе була бит, әти 19, ә Марат абый 36 елда була. Хәзер ул яши Астраханда. Ул гомер буе эшләде хирург булып. Апаста эшләде. Астраханның үзендәме?
Юк.
Астраханның үзендә, да. Иң беренче ул институт бетергәннән соң эшләде Апаста. Башта Рәмиснең авылында эшләде, участковый больницада хирург булып, главный врач булып. Аннан соң аны күчерделәр Апаска. Апаста хирургия мөдире булып эшләде берничә ел. Аннары күчеп китте Астраханга, хатынның ягына инде. Шунда менә гомер буе эшләде хирург булып. Пенсия китте, хәзер менә кайтып киттеләр Яңа ел алдыннан безгә. Монда Толымбайга күрештек, бик күп күптән күрешкәнебез юк иде инде. Хатыны тоже врач, Равия апа, э, не, терапевт. Марат абый пенсиядә инде. Ул миңа әйтте инде шулай дип, бер кая бармыйсың, барасың мединститутка, никакой стоматолог, никакой сан- санитарный врач, никакой педиатр, барасың лечебный факультетка, буласың хирург минем кебек. Аның сүзеннән чыкмадым инде мин.
Сорый мәшин сез җавап бирдегез бер Инде нене авылда безнең сигез еллык мәктәби, аны бетергәннән соң мин Богда укыдым, Вахит ибн исемендәге мәктәптә, 9-ны, 10-ны бетердем анда. Шул ук елны кердем институтка. Яшәдек без Маяковский урамында. Ерак түгел инде. Татар театры шунда йөрдек. Бер театрында калдырмадык. премьерага җыйдык, аннан соң башка нәниләргә театрларга җыйдык инде. Өчен шунда Маяковскийда минем үтте гомер, 6 ел шунда укып бетереп, җибәрделәр безне элек бит направление буенча Ульяновскага җибәрделәр. Шушы больницага эшкә урнаштым. Бер ел эшләгәннән соң Армиягә алдылар, служба иттем, хезмәт иттем дөньяда. Прикарпатский округта ярты ел Львовта, аннан соң Житомирский областьта танковый полкта был врачом полка. Аннан соң монда кайттык, яңадан больница кайттык. Монда Ульянска кайттым. И шул көннән бирле 77 нче елда армиядән кайттык. Шуннан шул көннән бирле монда эшлим. Аннан соң 89-да минем бүлек мөдире үлеп китте 59 яшендә. Сибатуллин Тиматулла Закирович Россиянең атказанган врачы инфаркттан үлеп китте. Ул үлгәч инде мине куйдылар бүлек мөдире иттереп. Шул бүлек мөдире булып мин монда 20-30 эш ел эшләдем. Менә инде үткән ел мөдиреннән киттем. Хәзер эшлим университетта. Бишенче-алтынчы курсларга госпитальный хирургия дигән предметны укытам. Медицина университетында. Медицина факультетында. Монда университет укыганда. Медицина медицина факультеты бар шунда. Ул ачылды 1900 1992 елда ачтылар факультет, медицинский факультетны. Менә анда мин эшлим дим әз генә, короче, диген. 0,1 ставка, 0,2 ставки, короче, хәзер инде полностью шунда эшлим. И калдырдылар больницада. Сидвертне, теге сирик ставка эшлим больницада. Монда үземнең ниләрне, больниларны салам инде, аларга операция ясыйм. Аннары бик теге зур авыр операцияләргә яшьләргә ярдәм итәм. Монда бөтен э, врачлар, бөтен хирурглар минем укучыларым.
Менә мин Раил белән сөйләшкәндә, юлга килгәндә, Раил ишетеп кенә сүз әйтте. Ул хирург от Бога диде, әйме? Һәм моны мин инде менә күзәтеп тә ятам бит инде монда. Э, башкалар да күрә, һәм әле э, сөйләшкәндә ана процедурныйдагы кызларда ниләр дә дигән кебек. Сезне андый кеше юк монда бит әниләр әйеме. Һәм сына да менә врач ничек буларак эшли. Безнең теге әрмән дустыбыз да. Ә, менә ул врач ничек буларак тиеш. Менә ул дип әйтә инде. Менә сынып та. Менә бу шушындый Уңган булган табиб булыр өчен бу ниндидер бер максат ну булырга тиештерме инде ул? Нәрсә ки ул? Ул э, җаннан киләме ул? Или нәселдәнлекме ул? Бер тырышлыкмы ул? Үҗәтлекме ул? Менә максатчанлыкмы ул? Нәрсә белән аңлатыр язына шушыны инде. Эшне ярату дип та аңлашладыр инде. Әй бит, эшкәнлек, чын күңелдән бирелгәнлектер. Менә кайбер кеше килә, китә, эшемне эшләдем, аңа сәгать булды, эшләп китте, минем эшем бетте. Сез монда командир, сезнең карап торам, Суббота, э, шимбә дә юк, якшәмбе дә юк. Үзең дә әйттең шул. Әйе. Шимбә дә юк, якшәмбе дә сез монда һаман. Русия син бит инде кил дип мәҗбүриләп әйтүче юк. Сез менә шуны шуны. Менә ул сезнең яратудандыр инде бу эш. Бу профессияне. Былай булды бу. Хәзер әйтәм инде. Мин абыйның сүзеннән чыкмадым инде. Абыйның сүзеннән чыкмадым, бардым, кердем институтка. Аннан соң э, укый башладык инде. Миңа бик ошады бу. Мин башта әйткән идем бит, может быть, агроном булырмын дип, может быть, ул вакытта теге спорт белән шөгыльләнгән күрә, лыжада бик нык йөреп алдым минем ике двоюродный абыйларым 39 еллар. Алар икесе мастер спорт мастерлар лыжа буенча. Сез беләсездер инде Нафиков Сабирҗан абый был такой известный тренер, может быть.

Сабитованың укучылары, минем Рәшит абый, Закирҗан абый, аннан соң Петя Захаров, безнең бит авылның бер башында чувашлар, бер башында татарлар, Петя Захаров, ну, аннан соң Фиркат абый, ни, ну, вот алар шулай барысы да Казанда калдылар, инде кем Казанда калды шулай эшләнде. Ну, э, э, без эшләп үстек инде. Эшләп эчтек, бөтен нәрсәне эшләдек. Особенно чегендер. Мәктәптән кайта торыйк, әни мискин бер үзе, бер гектар бирәләр инде, короче, без бала чагалар. Мәктәптән кайткач китә торыйк. Кырга, караңгы хат эшли торыйк. Кайткач аннан соң инде дәресләрне хәзерләргә кирәк. Ну, ул вакытта бит инде Теге турыда дингә эшлиләр, я акча кебек бит, нәмә. Әйе, бар. Ну, безне сыер коткарды инде. Сыер, м, э, әни сыер тотты инде, без тоттык инде бергәләп, җәй көне шул печән җыядырыйк. Аннан соң көн аралаш, мин буага сат, җырдым көн аралаш, сәгать дүрттә әни уятадыр и мине. Көн аралаш өч ел буе саттым сөт. Ул вакытта сөтнең килосы литры егерме биш тиен иде. Шуны сатасың тәңке ярымга инде. Ипинең бәясе он алты тиен иде. Барып сиратка басасың, алтыда ипи магазин ачалар. Ипи аласың да җигерәсең Тылымбайга инде. Биш километр почти булып чәй Аннан кайткач, барасы инде мәктәпкә. Ну, укуын мин әйбәт укыдым инде, мин 8 класс бетердем Гелбишлегә, аннан соң мәктәпне вакытында бетердем, тоже 2 дүртле бар идем икәнсең точно. Медальдә булмады инде, но тем не менее. Шулай. Но миңа бик ошады медицина. Аннан соң э, мин э, әле тагын бит не булгач Акча булмагач, стипендия генә яшәп булмаганга күрә, беренче курстан урнаштым мин психбольницага. Казанда бит бик зур психбольница, второй... Почтасында Волковадамы или нидән? Юк, юк, юк, тиде.
Из Крадончика. Нидә, короче, красный позиция. Беренче, икенче, өченче курста шунда эшләдем. Менә Бер феномен, феномен бар сезнең авылда, Тромбайда. Тромбай бит болай да Гомәр Тромбай белән билгеле авыл инде, анда Хәсән Туфаннар кайтып йөргән, язучылар кайтып йөргән авыл инде болай да теге әле әдәби мөхит булып алган заманында 30 елларда. Менә Рай белән очрашканда, Рай белән сөйләшкәндә, ул аны берәр пример булса,

Нет, нет, нет, больше жоқ, шул Марат абый. Менә бит инде э, бер э, ни генә шулай туры килеп бетмиләр ди. Менә сез һөнәрегезне яратасыз димме? Кешеләр менә мине менә мактыйлар, күсә итәләр инде. Сан дип теге фидакар нәрсә эшлисез профессиягездә. Ләкин әгәр дә сезнең тыл Бик нар, ни нормальный булса, анда гел теге ты-ты-ты-ты-ты, өйдә анда ни нормальный булса, яме проблемалар булса, бу барыбер с- ни хәлдә генә ни булсаң да, ул биреп торыр и күңелгә, йөрәккә, теге э, барыбер борчып тора бит инде. Әйе. Миңа калса, сезнең менә бу тел э, да әйбәттер дип уй- э, э, ышан- э, ышанырга кирәк. Азрак сөйләп алыгыз инде. Да. Э, Клара белән без таныштык ниде? Товарищескийда. Минем апа Мәдинә апа, короче, алар укыдылар бер курста. Товарищескида общежитие бар, товарищеский 4. Шунда укыдылар бергә, общежитие тордылар. Мин апа янында бар, бар идем, шунда таныштык Клара белән. Ну, без аның белән бер елга. Ул инде институтны бетерде, алар бит 5 ел укыйлар. Ә без 6 ел укыйк. Ул Сигез яшеннән кергән укырга, ә мин сигез яшеннән кергән укырга. Шуңа күрә ул дүрт институтны бетергәннән соң миңа тагын мин дүрт курс бетердем. Ул институтны бетерде. Кайтып китте сәфәргә. Ул химия факта укыды. Сәфәрдә укытучы булып эшләде. Химия укытты, рус теле укытты, по-моему. Мин инде институт бетергәч, без аның белән шулай сөйләштек инде, Клара, мин институтны бетерәм, аннары өйләнешәбез дип. Шулай ике ел без аның белән йөрдек инде, ни, бик тату шулай, бер-беребезгә хатлар язышып, мин анда кайтып та йөрдем, нигә, Актанышка. Безнең курсларга йөргәнсең син. Гел сама. Минем курслар.
Гел самолет белән короче. Әйе, самолет. Э, Лимар, Лимар безне каршылады, Лимар безне затады, короче. Авиның дусты улай.
Бик әйбәт кеше. Вот, ну, Кларларны тоже һәр вакытта урын булмаса утырып җибәрә. Э, ну, шулай туры килде кайсы бер вакытны. Ни, агыйдын э, ташаган вакытында кайтырга туры килде. Ташып китте дә, аннан соң

Ул урнашты кичке мәктәпкә, химия, химия укытырга. Ә мин монда эшли башладым инде. Аннан соң бер ел эшләгәннән соң э, мине алдылар армиягә. Львовтан э, Львовта ал, я, почти дүрт ай э, укыган, э, кенсен, кенсен, калар калды авылда, Толымбайда. Авырлые, аны алып килдем инде нигә Львовка, аннан киттек Житомирга, әле э, Житомирга. И шул килгәннән соң бер атнадан соң бала тапты инде. Безнең Альберт туда да 75 елда. Шунда ике ел служиттек, Бик әйбәт булды ул вакытта, отношенияләр бик яхшы, шул хәтле ниләр белән, украинецлар белән. Сизмәдек без анда нинди дә булса, короче, безгә начар карашны. Моннан соң ике елдан соң инде яңадан шушы больницага кайттым. Ну, Клара һәрвакытта мине миңа Ярдәм итеп торды. Бер вакытта бер сүз әйткән булмады. Без кенә теле бит инде ул вакытта эшлидер, короче, көндез эшлибез. И төннән аннан соң или нидә ашыгыч ярдәм күрсәтә торган иде. Машинада эшләдек, и монда да эшләдек, короче. Бер вакытта бер сүз әйтмәдек, эшләгән и все. Һәрвакытта өйдә пөхтә булды, чиста булды, ашарга пешкән-төшкән. Аннан соң без бит инде дүрт ел саен безгә укырга кирәк. Менә күтәреп барырга да. Бер бер ел бер мәртәбә Мәскәүдә укыдым, өч ай ярым. Аннан соң укыдым Ленинградта өч ай ярым, аннан соң Киевта укыдым өч ай ярым, короче, ул икенче баланы тапкач та киттем укырга, икенче баланы тапканнан короче, дүрт кенә ай калды. Бер үзе шуның хәтле ул дисциплинированный кеше, бер үзе ул сикереп тора, балалар ашатылган, балалар эчелтелгән, чиста, пешкән, тешкән, короче, в общем, шундый миңа повезло. Иптәшем белән шуңа хәтле, шуңа әйбәт, әйбәт кеше. Аннан соң бабайлар белән, әбиләр белән дә минем отношение бик әйбәт иде. Әби дә бик ярата ди, бабай да, короче, мин дә үзем дә аларга шулай Актанышка кайтып йөри идек. Хәлдән килгәнчә булыша идек, утыннар хәзерләп, печәннәр хәзерләп, в общем, шуның хәтле күңелле вакытлар иде. Менә шулай гомер үтеп китте. Малай сезнең ул синнән күреп мин дә ул ничек тәгәрәтергә үсә. Сразу әйтте, короче, ну мәктәпкә мәктәпнең 5 нче классларда мин врач булам дип ну шулай мәктәпне бетерде дә инде сразу укырга киттем анда медицинский факультетка аны бетерде дә китте нинди ивановичта укыйсың килә казанда шул профессор иванович был такой невролог известный исән микән юк микән хәл анда интернатураға укырга керде

Алтынчы курсны бетергәндә Чаллыда ни булды? Россия беренчелеге Динамо буенча. Шунда көмеш медаль алды и мастером спорта стал по боксу. Аны калдырамакчы булдылар инде, короче, давай спортом занимайся, у тебя все получается, диделәр инде. Аннары Казанга күчкәч тә тренерлар килде, килде аңа, давай, Альберт, тебе еще только 23 года. Он говорит, нет,

Дәшми. Сез бая ике баласы бар. Оныклар бар. Кәрим да ике баласы бар. Кәрим белән Әсхәт берсенә 15 яшь, берсенә 12 яшь. Егетләргә да. Ярар, молодцы. Менә сез әйттегез бая, мин шундый дога укыйм диде. Шул доганы кабатлар, шул операция алдыннан. Да, операция алдыннан. Мин күптән инде аны миңа шулай әйткәннәр, әби дә әйткән инде. Аннан соң Клара да шулай миңа әйтеп җибәрә инде, короче, бик авыр булса, әгәр дә кайсы вакытта бит теннә чакырып алалар монда авыррак хәлдә. Онытма син теге догаңны дип, короче. Хәсбуналлах ва ни'мал вәкил дип әйтәм мин нигә операция башлар алдыннан. Күптән инде ул. Хәсбуналлах ва ни'мал вәкил. Ну, барысы аңлашлы чыксын дип. Шулай без перевод, инде. перевод шулай инде. Алла бирсә, мин үзем дә менә шундый бисмиллаһи рахмани рахим дип инде бергә шушы ни белән башлап җибәрсен Алла бирсә. Әйе.